spiritual abode of God, a spiritual house, and a holy priesthood, a holy priesthood. Unaweza msafishe holy pana priesthood. Uwezo wangu afisa holy pana priest atakwanisa kutopinda mu hall of holies. Anonofa mkatimo. It's a holy priesthood that Jesus made us.

Kozi nyaya yakaita kuti vanhu vanzi let my people go it was that they may worship me in the wilderness. Muri kuyeuka here kuti the command yakapuwa Faro yekuti let my people go it was so that the people can worship God in the wilderness. Now the Exodus was a parable of our deliverance from the world paexodus tinodzidza zvakanaka pfungwa yamwari yaakanga ainayo pakutiponesa kuburikidza najesu kristu akamiririrwa namozisi semucherechedzo panguva yeisraeri handiti so mozisi anotumwa kuzosunungura vanhu zvichinzi chikonzero that they may worship me ini kufunga kwangu ndeyokutika vashoma shoma vati vatanga kutoita worship god because your deliverance yacho chaukaponeserwa iwe unombochiziva iwe wakaponeswa now that waponeswa basa rawakutoita kana wanzi watanga kuita zvemweya madeclarations auri kuita nemaaffirmations ekublosoma nekuflorisha nekubudirira kunofanira kuita upenyu hwako panyama woshipi chaiyo chaiyo ka nyatsofungisai pamusoro penyaya vashoma vati vatanga kuita over worship to god Amen. Amen. Do you know kune vamwe vanhu vasingagone kuti kana vatora nguva yekunamata vasambotaura pamusoro pezvinhu zvavo every time yekunamata it's an opportunity for them to say mwari zvinhu zvangu mwari vana vangu mwari chakati mwari chakati mwari chakati vamwe vanofungidzira kuti wakati hosana hosana glory glory kana kuti muri mutsvene muri mutsvene taanda kana manje kodzokorodza izvi mwari denga pererwa mwari wanga boikana ivo hausi kuziva kuti kudenga kune vatuma vanenge vachi holy holy holy mutsvene mutsvene iwe uri kuboikana ne two minutes dzekudzokorodza kuti mutsvene mutsvene obva watofungidzira kuti mind yako you must be so enlightened to have so many ways to say to god and because of that otaura kuti ah, ndatopedza vazvinzwa inga ndangoti holy holy kaviri wani but ngatichitaura inyaya yekuti iwewe uchikumbira promotion dikita rinoyerera uchipukuta nekahendi kachifi uchifamba wakaenda uku uchifamba wakaenda uku haupedze kunamata nekutsanya nekunyengetera nekutsanya nekunyengetera but when it comes to worship no worship mwari havasi kurumbidzwa apo vakagadzira vanhu kuti vanhu vacho vavarumbidze asi munhu haarumbidze mwari basa rake ndokuzvitsvagira zvinhu zvake zvauri kuda iwewe samwari kwauri iwewe mwari etm atm machine yekuti pane zvinhu zvakashota muupenyu hwako so unenge wakaudzwa nzi faith is the pin number makanyeperwa imi faith yava pin number iyoyo for you to manipulate god mwari havasi kuda kuitiswa nevanhu so uchiona kuti nazvino mwari is a mystery even iwewe haunotombo wajaira iwe vachitakuva vanyowani mwari every day because vakango munhu wenyama zvaanongojaira zvaanongoona mazuva ese nekujairira kudai so anozvidza ndo necha yemunhu iyoyo dai waiswera uchitandara namwari ndikutaurire one day ka waita achi ari pakati pekutaura taitokuona wakuita woka wekudi kuti ko ndichiri kutaura kwata ndikudzoka mwari ndambonosvika wandiuda kusvika

yanguva yekupfugama timbonamata ah. oda kuudzwa kutumwa kuti upfugame wakangoita zvekutumwa chete wamwe upfugame chiti ini maonero angu hausati wapfugama unofanira kuwira wega pasi out of reference hazvitumwe munhu hauudzwa kunzi switch off your phones kutoti ah, rega ndiswitche unofanira kutozviziva i am about to talk and to have a fellowship with god zvese zvamunenge muchiita izvi ka havana vazviziva kuti attitude yavo inonzwikwa kunhuwa vasati vasvika mwari vane vachiuya dzidzi mwari otanga kunzwa attitude ichinhuwa pamberi pawachiti but attitude yemunhu aisati anamata uchingouya inogona kutanga kunhuwirira like an aroma pamberi pamwari because yatanga pamimiro akaita mwoyo wako kuti i am about to have fellowship with god everything you are shutting down everything you are shutting down everything you are putting hausati wataura chinhu asi wanamata mashoko mazhinji kuna mwari Amen. Uvo ndingashamisi ukanzwa Mwari wachiti wakuda kutaura vonzi mira usati watanga kunamata ndakunzwa ndabva ndakupindura ukashamisike here haushamisike because it was your attitude that you carried with you into his presence yes. that made him

So they are spiritual sacrifice. No matter iwewe waka va sincere. Anditi? Sincere kurevesa. Kana uri panyama haugone kuita offer a spiritual sacrifice. Amen. Vari panyama havagone kuita offer to God any spiritual sacrifice nekuti ari panyama haana chomweya chaangakwanise kusimudza kuna Mwari. Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nemweya mweya. No matter how sincere you are, vaya vanenge vachiti vachinamatira kuma institutions ekuti wakanzwa madoctrines acho anotoita kusemesa, asi vachirambira vari ikoko vachiti mwari anoona mwoyo your sincerity is not enough ndosaka jesu pamunyaya yekuroerwa pamuchinjikwa achinamata in the garden of gatsman anoti father if it is possible make this cup pass from me if what is possible mm? if it is possible mukombe uyu ngaudarike chii chacho chaari kuti if it is possible if it is possible for sincerity alone to bring about the righteousness of god mwari ndofire chii zvangu pamuchinjiko zvanzi namwari it is not possible mukombo uyu unofanira kutonwiwa nekuti hazvigone kuti munhu arurame nyama ichiripo the flesh must die ndo zvaibvunzwa najesu paya jesu aiti aida kuburitsira vanhu pachena kuti hakuna imwe nzira sincerity or natural abilities or the heart of can never bring about the righteousness of god the best of the flesh is still flesh not acceptable hanzi naromans those who are in the flesh cannot please god neither can be hazvibviri kuti ari panyama ndakambopa mufananidzo pano ndakati kana uri panyama wakafananidzwa nemunhu wekuti like in this atmosphere there are frequencies which are izvo zvofanirana kutotaura pafoni mashoko acho ari kutopinda ari kutopinda nemumhono dzako nemubrini achitoenda noko achitonosvika kune munhu wacho iyo hauzvinzwe zviri kutaurwa pamafoni iwayo hauzvinzwe zviri kutaurwa kustar fm kumastation enyika ino nemaradio frequencies arum the reason why usingazvinzwe haizi nyaya yekuti pane chawakatadza You do not carry the antenna to tune into the frequency. So you cannot tap into what is being said in that frequency. Are you following? So uchaona kuti Mwari mweya munhu nyama. Saka nekuda kwaizvozvo hapana munhu ari panyama unoti ukasheedzera kuti Mwari

Zvainzi naJesu, he has opened up the way into the holy of holies. Zvakanzi he has opened it by a new and a living way which is his body which was tall pamuchinjikwa so jesu akativhurira mukana kupinda muholy of holies zvanzi chinhu chaititadza kupinda muholy of holies muno jesu akatozovhura buri kuti tikwanise kupinda naro akariconsecrata kuti tikwanise kupinda naro otherwise there was no way zvakanzi so, buri racho inyama yake yaakabvarura pamuchinjikwa kana kuti nemuchinjikwa can you see how the flesh of man barred him from entering into the presence of god amupinde nyama in the holy presence of god mm.

together with Christ. Only then can you begin to offer. Vanhu vanouya pamberi paMwari vari filled with carnal desires and ambitions. Vanoita a stench before God. Dead men. Only dead men can offer prayers. Amen. Munhu akafa pamwe chete naJesu ndiye ega ane munamato unoreva chinhu kuna Mwari. vese vanouya vari vapenyu ava vachizvinzwa vachiti toda twangu mwari tichiri upenyu ndaramba mwari asingadaire ndaramba mwari anoramba akanyarara hausati wamuziva ndosaka uchita unhu hwakadaro your attitude stinks before god dauri muwatendeuka wodzikama kana wasvika pamberi pake woziva kuti uyu waunoda kunamata uyu ndiye azere neuchenjeri kutomuudza ka its your way of acknowledging that he is supreme otherwise he knows it all saka zvako zvokuuya nemavhesi kuti matthew chapter 8 yakati chii iwe spare yourself that ndezvako iwewe kana uchimuaprocha ndosaka ndaizodza vanoti i go to a place where i got a revelation yaandibatsira in my times of intercession ndiuno kuti ndaimbotadza kunamatsira vanhu ndichiti ndienda brother mozondinamatirawo ndovandakanganwa zita remunhu ati ndimunamatira wakuda kuninamatira mwari atanonzanei otoona kuti hapasina wakanganwa ini kusvika ndazoziva mwari nemumutoo iye zvino zvinogona kuenda pamberi pokanoti mwari brother vandasangana naye brother vanga vachitaura kuti vari kuda kunamatirwa vaya ndokumbirawo zvakati zvakati zvakati ndotaura namwari handina nidhi yekuziva zita rake ndoziva kuti iye mwari anoziva zita rake kozoita mwari hama dzedu dziya dziri kumativi mana enyika dzakatenda kuvhangeri yajesu kristu ina handivazive nemazita avo imimi munovaziva ndokumbira kuti muvasimbisewo nezvokwadi yeshoko renyu tine ndinatonzwa mina mataundi chitotaura namwari ndisina any barriers not distance not time ichiziva kuti in god there is no time there is no distance things there is no limitation of knowledge even ndakatadza kuziva zvikudikanwa newe i don't think i have to know them kunzi abrother nyorai maprayer request yenyu ndichizoziva kukunamatire ndikuti mwari imimi munoziva moziva zviri kutsvakwa namai ava so ini chikumbiro changu vaitirewo nyasha muvagamuchidzowo chishuviro chemwoyo handikuona tichinamata mwari asi vamwe vanhu vanenge vachifira kuti handikanganwa zita mwari vanomuisa mukaboksi kunge ari kutaura nemunhu chaiye chaiye mwari azi munhu chaiye chaiye his god amen azi munhu chaiye chaiye he is god pamwe pacho hautaure chinhu amen unokwatokonzira kuti havari kuzviziva

kuti murairo wokuti usaba mwari vanoutora wourovera pamuchinjikwa mamuone kuti there is something wrong with that picture hanzi murairo wakaguma ndo patakadzidzisa nyaya iyi takati the law which was contained in ordinances